Aye ajolwu i Lakwed TV ki nino matinni kun an ladit Diven, dok tyen me acel i dwe-li eni nyo cok i dwe aryo-lu, wan kacel ki ladit Ouma Richard okalo mac i titini. Neni mit tutwal. Aneno koti tye omere ma ka kobedo ini laneno mo ma pud gine wacci a Muzee nen gwoko gango.
Olo mere ka cabo kene kito ke waci ka mo ma gen gen o ka bot application ye kodi. Olo romo chuo na application go. Apoyo.
Apoyo. An apoyo tutwal wun ma ti neno wa ki wang nino ma tin ni i Lakwed TV. Tin ni wati ka neno lok me kii. En ma ki waci ni kiri kii obedo gin ango? Ki dong kwai ki tye adi ka mono gwok tye ki dong labolle mukene pien an amito acako nongo ki labolle pien in ingeyo pol kare inongo tye mon mukene inongo ki odi gi ma meggi laco gwok kono nongo omiyo cene matitidi okwanyo cene ocanyo dwoko ki laco nyo ocanyo bene ki laco Onyo gwok en cawa kene i kit me telle i ot, i nongo nongo jemi mogo calo jemi tedo, jemi cuburia, gi dek gi kor nga gini gi kwanyo ki bar ni ki celle kwede ki keno. Mono eno ni jemi ma tye ka timme i kin gang botwa i kabedo ma pat pat. Dong lutuwa, wan wek kong wadony waniang kong ki En obedo gin ango? Aa, mukwongo apwoyo mada Mister Apwoyo, Jiben. apwoyo.
Aa, lu jotuwa, gin ma amito titone botwu, kita kumbedi wang oo peke. Mm. Ento gin ma pire tek ma yang ludito Acholi nyo luditowa Mm. giloko ma pire tek i wang oo, Mm. kwayine en en watye ka nyamo. Kaka.
Mego anyira bedo ki lutinogi otukweno i ot, bedo ka miyo pwony i wi nyare i lok ma mako en gin ki. Pwony romo lutino anyira wa awobe pi lok kom ki, pien latin nyako ka ocito i gange obedo latim ki keto keny.
So, kun bedi wa bidonyo i lok kom ki, ee, ki yang i kom ludito. Kibed ka tito kwayi ki, ka itimo kuman bedo ki, itimo kuman bedo ki, itimo kuman bedo ki, itimo kuman bedo ki. Pe itim gini, pe itim gini. Ci kombeddi ni, eh, wan me kare ni jami mogo myero dong iket i coc, ka iwac ka maleng, wek jo mogo ma tye ki lakodi cim madongo ni gin neno, pien ni wang o odoko bor ki gin. Kakare. Mogo gitye Kampala, mogo gitye woko, Mogo litino gitye woko ento nongo dong kit mo myero gi onge ABC dong pe i lok eni dong inge ABC pa munu ento ABC ma actually ni ma ki kwano ni nge A obedo en C obedo en pe nge gi moni so
i kit ma actually ki waco ni ladit ka opoto piny ma wucer i dyekal, dano madit kadi laboli calo an-ni, ci atye ka wot kit ci acer ato ki poto ni, Rwot, piny meno nam acel kiwacci ladit eno ni, Ki, pien poto pa ladito ka pe kitumo, obeneko dano. Mm. Ee. Mm.
Ange, ange, ange wabidonyo i lok ka lok am gwok. Ah, pol kare an onongo angeyo ka calo lok mogo me, ah, me cer me porgi ka me eni, dok onongo kiketo cal iwa en obedo gwok. I, inen wa, en itye i kin kii, Mm. itye i kin kii, pienne kitumo, Mm. kitumo atuma. Mm. Gwok ma gilwongo ni gwokke, gwok pe kitumo. Itye ka niang? Mm. Eh, gwok pe kitumo. Mm. Gwok gi moni ka onyute macalo gwok pe kitumo. Mm. Ento kiyenyo tyene. Mm. Kiyenyo tyene ngo weko gin otimme. Mm. Ento ladit ka oce opoto, gitu wa ma eni lanyut me to. Wek kigeng, omer kitum ki dyel. Poto pa ladito. Meno tye i kin tum. Anywalo ladit dong pe romo poto ono kodi. Ah, poto ata pe mitte. Poto ata pe mitte ladit ka tye ka wot. Ka gwoko nyo ocer mo nyo ano pat. Noka ken tutu poto li waj. Ma kit poto ne kinoko ka kenyo myero pe opoto iye. Ok. Ineno.
Ok.
Bedo kumeno. Mm.
Eh. Ki me aryo, kiwajo ni ka in dano ma kumi lyet, mm. itye ka two, Iketo in laco kumi lyet. Eh, ka dako ni tye kadi yang imaro dako, tek ki in itye ka two. Mm. Omyero pe ilwong dako calo calo ituko ki dako ci ikaat cing dako. Mm. Pe ika. Mm. Tek ki ikaye cing dako. Tek ki ito dako lubo kodi cot. En ite ki oh, winyo lok ki oh, oh. ki tumo ne. Ineno? Tekki latwo olwongo kadi latinne ma iye maro ci okayo cinge, latinne ni po i bedo. Ah! Nongo en mito gin eceto gin ki latinne weng. Ineno? Polle kimaro timo i kom mon. Now, Mono wai dong pe ilonyo dako na en eni. en udo ci eh, en muk pol a dano pe gingeyo ni eno ni rac ento kimaro timo pi nimaro an koma nongo lit ko mogo cak en eh, icito imako dako i- ituko i dako dako kelo adot cingi ci ineno wai tye ka doto cinge me mar pien ni cu- icito inget cwari ci kayo cinge ineno En odong otimo balo, tekke in ito pap, dako wot, in bene icito dako bene wot. Ineno? Mee ni ki ki tumo ocut. Mono jami ma kitumo atuma ki dyel. Ah, me adekke kany, pe iba ciling cene ka kimiyo iri. Ka idek, kwanyo idwok mot, ento pe ibolo ni ceno ni eno. Cene dong kine rac loyo weng. Tek ki ibaye cene pap. Ka pe gum obe kwanyo dano.
Adara. Eh.
Ki cene rac rac mo macalo kene ka kumi kec, itumo kwer. cene. Ma bene ka ludito mukene bene giwacowa wa icito mere ka bakke, cene ki ni to meko. Ka pe ladit ma ngeyo agat mugato kom agat muromo, mm. cene ki ni to meko. Mm. Wang ma ladit ma ngeyo agat mo ki gara gara tika tika tika tika tika ka kitumo cenne-ni, ci pe okir ni pe obineko dano. Ento pol la kare kir cenne neko dano. Ineno? Kakare.
Meno jami ma kitumo ki dyel i gang, ma en aye yang con ludito pwonyo ki dano wang u ka gitye ka kwanone ni ka obedo pe obar cenne, Cene ka itye ki dako pe kibol cene nyo dako ka imiyo cene dako pe obol cene. Kipwonyo lutino awobe ocon ki kodi lok-ki.
Ento kombeddi wang o pe kony me lok ma kit man en omyero owek dano guniang. Ka imiyo gin mo ki dako, dako bene ka dong ogamo cente kadi kiniga tye makato matek ka inongo ni kabaya abaya twalwong ngat bibin

Iromo dwogo inongo dako pe i gang ci ineno ka otuc ki i kulu ci dong kiniga ma itye kwede-ni oa kwer pien orii ludito waco ni pe igo dako ki pii i wiye tek ka igoyo dako ki pii i wiye lipap ma pud otingo pii slap Lab i lemme-ni, in itimo kiyo. Meno rom ma in igoyo dako i kulu. En pud oa i kulu, pii tye i wiye. Mua kwede i kulu, in ilweny oko. Kulu tayari kenyo. Mono lok ka min kulu donyo bene iye-ni. Cut!
Kenyo ibikwanyo dyel. Oo. ibito mukulu oko, pien igoyo dako a i kulu, min kulu donyo kenyo, ka peke ci kwanyo latin. Ineno? Gin dwoko mong ka ma ngat agoro, ngat agorre latin, kerone pe, ci gin bino me kigoyo kwano dok kunu, wun a ker wutye-ni ki wekowu. Ineno? En gin, gin jemi. Me twenyo in. Me twenyo in. Dok yanga con.

Lutino dong ne dako ma latim ki oweko pwony ma kite ki pwonyo ki lutino anyira ni tek ki bedo ka latim ki ibi cito timo di kal lajo moni aya gi kwero to mo wek ki oneki lutinu dong di kal kun
so myero bed mi wo dako myero bed ma wo Wek odo ki tinne, wek ojul ki tinne i gang moni. Ce itye i tim mogo maraco macalo kii gi in icito itimo kunu, ee, ka dong ginongo ni dong ee, otimo kia ka kome okwot, wek ociti ki ling. Mon madongo ma yam otimme i karu ca, jo ma kiweko guto bedo pol. Romo dano kitimo kii wek oto, lutino odong. Ee, mukene dayo iwinyo wai an atye aromo gwoko lutino, ci ito gang moni iywe, ki wai gang oywe.